Syýahat etmek hukugyndan mahrum bolan türkmenistanlylaryň meselesini çözmek üçin çagyryş. Şu gün iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi nji iýuny, Bütindünýä bosgunlar güni. Döwletleriň syýasaty ýa-da olaryň arasyndaky konfliktler we uruşlar sebäpli bütin dünýäde gumanitar dramalar we bosgun krizisleri wagtyň geçmegi bilen çuňlaşýar. Käbir hökümetleriň jogapkärçiliksizligi adam hukuklarynyň yzygiderli bozulmagyna sebäp bolup, öz raýatlaryny serhetlerinden çykarsa-da, käbir uruşlar we krizisler muny duzuryp bolmaýar. Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan başdan geçirilýän krizis soňky döwürde, esasanam pandemiýa döwründe bosgunlaryň we migrantlaryň ýüzbe-ýüz bolýan iň gumanitar, krizisidir. Türkmenbaşy ady bilen tanalýan Saparmyrat Nyýazow ölenden soň, iki müň ýedinji ýylyň fewral aýynda döwlet Baştutany bolan Gurbanguly Berdimuhamedow iki müň on ikinji we iki müň on ýedinji ýyllarda Prezident wezipesini dowam etdirdi, ogly Serdar Berdimuhamedow bolsa iki müň ýigrimi ikinji ýylyň on ikinji martynda irki Prezident saýlawlarynda häkimiýete geldi. Ýaş döwlet bolan Türkmenistan soňky ýyllarda baý, tebigy gaz gorlaryna esaslanýan ykdysadyýet bilen durnukly we ýokary ösüş tendensiýasyny gazandy. Beýleki tarapdan, ýurtdaky adam hukuklary we azatlyklary, başgaça pikirlenýänleriň, syýasy we raýat toparlarynyň gadagan edilmegi we olara edilýän basyş, girdeýjileriň paýlanyşynda deňliksizlik, garyplyk we işsizlik türkmenleri öz ýurtlaryndan çykmaga mejbur etdi. Şeýlelik bilen, Türkiýe Türkmenistandan köp sanly migrantlaryň we gaçybatalga gözleýänleriň gaçybatalgasyna öwrüldi. Türkmenistan otuz ýyl bäri dünýäniň iň repressiw we ýapyk ýurtlarynyň biri diýlip atlandyrylýar. Prezident Saparmyrat Nyýazowyň döwründe kök uran adam hukuklarynyň yzygiderli bozulmagy Gurbanguly Berdimuhamedowyň dolandyran ýyllarynda dowam edip gelýär we şu güne çenli dowam edýär. Türkmenistan dürli halkara synçylar üçin diýen ýaly ýapyk we adam hukuklarynyň berjaý edilişine gözegçilik edýänler hem berk we awtoritar režim bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Habar beriş serişdeleri döwletiň berk gözegçiligi astynda işleýär. Durmuş derejesi peselmegini dowam edirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň mejbury ýa-da meýletin ýitirim bolmak boýunça iş topary ýaly resmi we raýa synçylarynyň sapar haýyşy ýaryşlary kabul edilmeýär. Sesini çykarmaga synanyşýan türkmenler azarlara, fiziki hüjümlere we esassyz türmä basylýar. Şolaryň arasynda, kazyýetden daşary ýa-da esassyz ölüm jezasy, polisiýa we türme işgärleri tarapyndan gynamalar we ýowuz daraşmak, türmäniň agyr we janyna howp salýan ýagdaýlar, esassyz tussag edilmeler, syýasatçylaryň tussag edilmegi we türmä basylmagy, syýasy sebäpli daşary ýurtdaky watandaşlara repressiýalar. Adalatsyz kazyýet işi we garaşsyz bolmadyk kazyýet ulgamynyň meseleleri, parahatçylykly ýygnanyşmak we birleşmek azatlygyna gatyşmak, esasanam, din azatlygynyň bozulmagy, herekediň azatlygynyň, ses bermek we saýlanmak hukugynyň bozulmagy, ady ýiten, Ýagny hiç zat bilmeýän adamlaryň sanawy her ýyl çap edilýär. Türkmen aktiwistleri, blogerler we hökümete degişli bolmadyk guramalar çert ýutlarda ýaşaýarlar, Türkmenistanda ýaşaýanlar bolsa yzarlanýar. Türkmen syýasy karşydaşlar Türkmenistandan daşarda sesini çykarmaga synanyşýarlar. Sebäbi Türkmenistanda syýasata gatnaşmaga rugsat berilmeýär. Bu olaryň jany üçin howp salýar. Syýasy karşydaşlar özleriniň ýerleşýän ýurtlarynda basyş altyndadyklaryny, bolandyklaryny we yzarlanýandyklaryny we galp jenaýat işlerinde Türkmenistana ekstradisiýa edilmeginden peýdalanmaga synanyşýandyklaryny aýdýarlar. Aktiwistler we syýasatçylar, esasanam Türkmenistanyň daşynda we Türkiýede, Türkmenistandan adam öldürmek, adam alyp gaçmak, zor bilen gaýdyp gelmek, zorluk we töhmet atmak howpy abanýandygyny aýdýarlar. Hatda häkimiýetleriň iň ýönekeý talaplarynyň we hereketleriniň hem öňüni alýandygy aýdylýar. Pandemiýanyň başlanmagy bilen iki müň ýigrimi nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan ähli serhetleri ýapmak we uçuşlary goşmak bilen Türkmenistana uzak möhletleýin girmegi we çykmagy gadagan edi. Netijede, Türkiýede ýaşaýan türkmenler watanyna gaýdyp bilmediler we Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçisi ilçihanasy we konsullygy pasportlaryny we beýleki resminamalaryny täzelemek üçin adaty çäreleri görmekden ýüz öwürýärler. Bu ýagdaý on müňlerçe adamyň pidasyna sebäp bolan Türkiýedäki adamlaryň hukuk ýagdaýyny kynlaşdyrdy. Gündelik durmuşda zerur bolan dokumental we pasport proseduralary, täze doglan çagalary hasaba almak, nikalaşmak we şuňa meňzeşleri ýerine ýetirilmedi. Daşary ýurtda ölen watandaşlary Watana jaýlamaga rugsat berilmedi. Bu aýylganç gumanitar krizisden çykalga tapmak üçin beýannamalar kabul edilmedi we bu ýagdaýy tankytlaýan we garşy çykýanlar, press-reliz arkaly herekede çagyrýanlar jenaýatçy diýlip yglan edildi. On ýylda iki milliona golaý adamyň Türkmenistany terk edendigi aýdylýar. Iň köp zyýarat edilýän ýurt. Türkiýe. Daşary ýurda okamaga ýa-da işlemäge giden adamlar konsullyklar bu amallary ýerine ýetirmeýändigi sebäpli pasport maglumatlaryny täzeläp bilmediler. Şol sebäpli çagalary lukmançylyk kömeginden, işinden, biliminden, syýahatyndan we beýleki sosial hukuklaryndan mahrum edilýär. Bu, olaryň ýaşaýan ýurtlarynyň kanunlarynyň bozulmagyna getirýär. Pasportlara goşmaça şahadatnamanyň iň irki senesi iki müň ýigrimi dördünji ýylyň dekabry bolansoň, ynsanperwerlik krizisiniň uzak wagtlap dowam etmeginden gorkup, Türkmenistanyň halky üçin ullakan drama öwrüldi. Bu meseleler Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklardaky ähli syýasy we diplomatik kanallardan peýdalanyp çözülmelidir. Iki jemgyýetiň syýasy, jemgyýetçilik we medeni çeşmesi bolan adalat, hukuklara we azatlara hormat goýmak ýaly gymmatlara esaslanyp karar berilmeli. Türkmenistana hukuklaryň bozulmagyny duzurmak, söz, pikir we din azatlygyny dikeltmek, Türkiýede türkmenleriň iň tebigy hukugy bolan adalat, ygtybarly we arkaýyn pasport bilen işlemek, bozulan maşgalalaryň birleşmegi üçin zerur çäreleri görmek, bularyň hemmesi üpjün edilmelidir. Türkiýede türkmen meselelerine ynsanperwerlik we adatdan daşary nukdaýnazardan çemeleşmäge we Türkmenistanyň ýolbaşçylygynda ýüze çykýan dokumental we prosessual meseleler çözülýänçä wagtlaýyn çözgüt tapmaga çagyrýarys. Beýleki tarapdan galp aýyplamalar ýa-da dürli sebäpler bilen, esasanam öz pikirlerini we tankytlaryny beýan etýändikleri sebäpli ekstradisiýa edilmegi talap edilýän adamlar Türkmenistandan ekstradisiýa edilmeli däldir. Her bir adamyň öz Watanynda erkin we mertebe bilen ýaşamak we öz topragynda jaýlanmak hukugy birek-birege jogapkärçiligimizdir. Biz Türkmenistany syýasy erk görkezmäge we adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlaşdyrmak we gumanitar krizisi soňlamak üçin zerur zatlary etmäge çagyrýarys. Adalatyň we erkinliginiň agdyklyk etmegini we soňky ýyllarda bütin dünýäde güýçlenýän jynsparaz we ýigrenji repressiw syýasatlaryň soňlanmagyny isleýäris.